Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэр, убаастабыллаах үлэ тыыл бэтэрээннэрэ. Бүгүн биһиги биир дойдулаахтарбыт, общественник, ис дьыала министерствотын бэтэрээнэ Анатолий Петрович Харлампьев журналист, Россия журналистарын союһун чилиэнэ Иван Афанасьевич Уйгуров, Хаҥалас улууһун көрбөттөр обществоларын сэкиритээрэ Саргылаана Алексеевна Третьякова хомуйан таһааттарбыт сэрии кэмин оҕолоро диэн кинигэ сүрэхтэниитин бэлиэтиибит. Убастабыллаах сэрии оҕолоро кинигэ ааптардара биир дойдулаахтарым. Төһө да сылханы гаастар улуу кыайыы суолтата харыс да хамнаабакка, төттөрүтүн өссө дириҥээн иһэр. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүөн сыл ыам ыйын тоҕус күнэ үйэлэргэ умнуллубат күн. Хаҥалас улууһун дьаһалтатын аатыттан уонна тус бэйэм ааппыттан Улуу Кыайыы күнүнэн эҕэрдэлиибин. Сэрии аралдьаххайа таарыйбатах дьиэ кэргэнэ биһи улууспутугар, дойдубутугар хомойуох иһин суох. Биһиги эһээлэрбит, эбээлэрбит, эйэлээх олохпутун турууласпыттарын умнуо суохтаахпыт. Маныаха оҕо саастара сэрии кэмигэр ааспыт ыарахан олох кыһалҕатын эттэринэн-хааннарынан билбит, улахан дьону кытта бииргэ үлэлээбит сэрии кэмин оҕолоро өрөгөйдөөх Улуу Кыайыыга оруоллара улахан. Оччотооҕу оҕолор билигин сэттэ уон биэс аҕа уон саастаах ытык кырдьаҕастар бу хомуурунньукка кинилэр оонньооботох оҕо саастарын туһунан ахтыылара киирдилэр. Сэрии сылларын оҕолорун кинигэ суруйан историяҕа киллэрии улахан суолталаах. Ахтыылары хомуйбут кинигэ тахсыытыгар үллэспит Анатолий Петрович Харлампьевка, Иван Афанасьевич Уйгуровка уонна Саргылана Алексеевна Третьякова дириҥ махталбын тириэрдэбин. Кинигэ үйэлээх өйдөбүнньүк буоларын эһиги өссө төгүл бигэргэттигит. Үтүө күнүнэн биир дойдулаахтарбыт бу биһиги бүгүн Кыайыы сылыгар аналлаах Кыайыы күнүгэр аналлаах тэрээһиммитин саҕалаатыбыт. Биһиги бүгүн буоллаҕына бу кинигэбитин сүрэхтиибит. Кинигэбит аата сэрии кэмин оҕолоро диэн. Бу кинигэ күн сирин көрөрүгэр күүс-көмө буолбут дьоннорбутугар мин махтаныахпын баҕарабын. Бастатан туран, оттон бу олох бэйэтэ баҕа санаатын күүстээхтик олоххо киллэрбит Анатолий Петрович Харлампьевка, ону таһынан киниэхэ бу суруйан бэчээккэ таһаарарга көмөлөспүт дьоннор Уйбаан Апанаевич Уйгуровка уонна Саргылана Алексеевна Третьяковаҕа Бу кинигэбит күн сирин Покровскайга көрбүтэ. Кини үс сүүс сүрбэ экземплярдаах тираһынан таҕыста. Манкабытын булааны биһи Никифоров Афанасий Михайловичка бэчээтитэн таһаардыбыт. Онуттан этиэмэтэ бу кинигэҕэ киирбит дьоннор ыарахан кэмҥэ, сэрии кэмигэр, аҕа дойдуну сэриитин кэмигэр улаатан Бу биэлэрин олохторун-дьаһахтарын ити кэмҥэ хайдах улааппыттарын кинилэр суруйбуттарыгар мин эмиэ махтанабын. Оннуттан этиэм бу манна киирбит дьоннор бу биэлэрин санааларын эппит дьоннор буоллаҕына кырдьык даҕаны күүстээх санаалаах олоххо таптыыр олоҕу таптыыр дьоннор эбит Тоҕо дьэтэргин киһи олоҕу таптыыр, саналыыр буоллаҕына, кини бу олохха арааһы барытын тулуйан ааһар. Оннооттон ити саамай улахан бу биһиги туохпут саннаспыт диэн олоҕу таптыыры кинилэр ону тыбаккалар күн бүгүҥҥэ дылы илдьэ сылдьаллар онтуктарын кинилэр оҕолоргор сиэннэригэр тиэрдэллэр диэн мин бэлиэтиэхпин баҕарабын бу кинигэ мин санаабар өссө даҕаны салҕаныан наада курдук Маныттан биһиги эмиэ бу ааптардарбытын кытта эмиэ үлэлэһиэхпит. Кинигэбитин биллэн турар буоллаҕына биһи улууспутугар эмиэ дьоммутугар сэргэбитэ тарҕатыахпыт. Ити курдук нэһилиэктэрбит дьаһалталарынан, нэһилиэккэ баар бэтэрээннэр сэбиэттэринэн, библиотекабытыгар, бу улуус дьаһалтатыгар игин уна ати общественнай түмсүүлэргэ игин биэриэхпит. Баһаалыста бу кинигэни эһиги көрүн, сэргэн, ааҕын, Оннуттан бу кинигэ бу хас биирдии киһи манна сурукка киирбит тыллара-өстөрө куруутун биһиэхэ холобур буоллун диэн. Бары доруобай буолуоххайын, иллээх-эйэлээх буолуоххайын, олохпутун сыаналыаххайын, барый биргэ буолуоҕун махтал. Хаҥалас улууһун культураҕа уонна духовнай сайдыыга салалтатын аатыттан биһиги эҕэрдэ сурук туттарыахпытын баҕарабыт. Бу эҕэрдэ сурук биһи туттарабыт бастатан туран Анатолий Петрович Харлампьевка, Иван Афанасьевич Уйгуровка уонна Сарглана Алексеевна Третьяковаҕа эһиэхэ барҕа махтал буолуохтун. Бу кинигэҕэ Ханалас улууһун нэһилиэктэригэр Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр улааппыт оҕолор үс сүүс уон сэттэ киһи ахтыылара хомуллан киирдилэр. Кинилэр сэбиэскэй кэмҥэ улааппыт, үлэ бөҕөнү үлэлээбит, билигин сэттэ уон биэс, аҕа уон биэс саастаах ытык кырдьаҕас дьон. Сэрии сылларын оҕолоро Улуу Кыайыыны уһансыбыт олохторо суруллан-сырдатыллан киэҥ араҥаҕа таҕыста. Бу көлүөнэ дьон сүрдээх үлэһит, чиэһинэй, үтүө майгылаах, олох ыараханын билбит дьон буолаллар. Кэм-кэрдии аастаҕын аайы сэрии тыйыс ыар сыллара биһигиттэн тэйдэр тэйэн иһэллэр. Ол эрээри сэбиэскэй норуот бүтүннүүттүн улуу хорсун быһыыта биһиги өйбүтүгэр-сүрэхпитигэр хаһан даҕаны өлбөөдүйүө суоҕа. Сэрии кэмин оҕолоругар киирэллэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ аҕыс сылтан тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биэс сыл балаҕан ыйыгар диэри төрөөбүт дьон. Бүгүҥҥү бу кинигэ сүрэхтэниитигэр биир көлүөнэ дьэн дьон бүгүн кэлэн ахтан санаан ааһыы этилэр. Оҕолоругар дьонноругар тиэрдии этилэр. Ону бу хамсык ыырыннан сибээстээн Аҕыйах буолан кылгас өйдөбүнньүк оҥордубут. Уонна бу кинигэ тарҕанан өссө даҕаны салгыы бэчээттэниэ диэн эрэнэбит. Билигин тылы биэрэбит, сэрии кэмин оҕолоро кинигэбитин хомуйан таһаарбыт дьоммутугар. Анатолий Петрович Харлампьевка, Иван Афанасьевич Уйгуровка, Саргылана Алексеевна Третьяковаҕа, Дьэ хайдах бу кинигэ буһан-хатан тахсыбытын туһунан кинилэр эһиэхэ кэпсиэхтэрэ. Бу сүрэхтэнэр кинигэбит аата этэрин курдук Улуу Кыайыы сылыгар анаммыт ис хоһоонноох. Тыынча тоҕус жүз отут төрдөн биэс сыллардаах төрүөх дьон бу бастакы хомуур кинигэҕэ бэйэлэрин ахтыыларын, сэрии оҕолорун тустарынан суруйуулара киирдилэр. Мин бастаан биир дойдулаахтарым Хачыгааттан төрүттээх сэрии оҕолоро ыстаадыстаах дьонтон актыыларын хомуйан саҕалаабытым. Дьон бэйэлэриттэн истиһэ-истиһэ актыыларын биэрэн испиттэрэ. Онтон оччотооҕу баһылык солбуйааччыта Федоров Николай Николаевич улуус нэһилиэктэриттэн хомуйар көмөлөһүөхпүт диэн буолбута. Соҕотох киһиэхэ актыы хомуйар ыарахаттардаах, ону уустуктардаах этэ. Ону көрө-билэ айылланнар баҕа өттүнэн көмөлөһөр дьон көстүбүттэрэ. Ол курдук Хаҥалас норуот суруналыыһа Уйбаан Уйгуров улуустааҕы харахтарынан көрбөттөр обществоларын үлэһитэ Саргылаана Темчукова буолан үһүөн үлэлээтибит. Киһи омуктуу тылы билбэтиттэн кэмсинэрин курдук аныгы тиэхиниканы, компьютеры, төлөпүөнү сатаабаппыттан кэмсинэбин. Ол да буоллар үтүө дьон өҥөтүнэн, көмөтүнэн көмөлөһүннэрэн, кинигэбит тахсыа курдук буолбутуттан сүрдээҕин үөрбүтүм. Миэхэ көмөлөспүт дьон бэйэлэрин тылларын этиэхтэрэ. Кинигэбит күн сирин көрбүтүгэр үбүлэспит Сахаe Гурумоваҕа аан тылы суруйбут уонна өйөөбүт Улууспут баһылыгар Олег Валерьевичка саарбахтаан санаарга ыһыллар кэмнэр санаабын көтөхпүт таайбар Павел Харитоновка, кинигэбитин эрэдээксийэлээбит Уйбаан Уйгуровка, компьютерынан көмөлөспүт Саргылана Третьяковаҕа, эрэдээксийэ үлэһиттэригэр Людмила Аммосоваҕа, Айсен Афанасьевка уонна хас биирдээх тыгырын биэрбит дьоҥҥо көхтөөхтүк үллэспит нэһилиэк бэтэрээннэрин сэбиэттэрин председателлэригэр улахантан улахан махталбын тиэрдэбин. Бу кинигэлэри сэрии кэмин оҕолорун оҕолоро, сиэннэрэ ааҕаннар, эһээлэрин, эбээлэрин санааларын көтөхтүннэр, үөрүүлэрин үрдэттиннэр диэн баҕаһын алаахпыт. Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэр уонна бу истээччилэр бу сэрии кэмин оҕолоро диэн кинигэҕэ миэхэ ис дьыала ис дьыала бэтэрээнэ Анатолий Петрович Аралампьев көрдөһүүтүнэн мин ылсыһан барбытым. Бу кинигэни оҥорууга наһаа судургута суох биир өттүнэн биир өттүнэн арыы Дакчапчыга курдук этэ. Тоҕо диэтэххэ, мин ийэлээх аҕам сэрии кэмин оҕолоро этилэр. Кинилэр биһиэхэ бу биһиэхэ алта уолга наар кинилэр оҕо саастара хайдах ааспытын, хайдах өр кэмнэргэ аччыктаан эрий-муҥа көрбүттэрин, араас үлэҕэ бары үлэлээбиттэрин, ол саҕана холкуос биир күн өрөбүл оһуол этигэр кинилэр оҕо саастарыттан успуттарын-хаппыттарын кэпсээп булан ити өттүнэн миэхэ үчүгэй өйдөбүллээх этим уонна арыйыы худурка курдук этэ. Бу манна ахтыы киллэрбит дьон бука бары ахтыыларын ааҕан, көннөрө олорон киһи кинилэр кэмнэригэр тиийэн хаалар хас биирдии ахтыыны кытта алтыһарга бу ол хаҕынааҕы эрэйдээх кэм муҥа соро аччыктааһына ол быһарын оҕоҕо курдук ол кэмҥэ оонньоон көрүлээн далбыт кэмнэрэ эн чаҕылхай күннээх оҕо саастара ааспытын эмиэ үчүгэйдик ахтан санаан ааһыллар кинилэр ордук өйдөөн хаалбыт кэмнэрэ бу наар үксүн наар аччыктаан наарас тиибэ көмө, таҥас-сап кырыымчыга уонна бу сэрии бүтүүтүгэр кыайыы буолбутун олус өйдөөн хаалбыттар. Ити сылларга кинилэр оскуола оҕолоро буоланнар ыраах эттэн хааман ытык домнаах сылдьаллара уонна дьонноругар иилэ-атах буолан көмөлөспүттэрин бары ахтан үгүстэрэ биир кэм майгыннаһар олохтоохтор. Этэ бу сэрии кэмин оҕолоро. Билин ити эппиттерин көрдөк бары аҕам саастаах кырдьаҕас дьоннор ол быһыытынан бу дириҥ ис хоһоонноох ахтыыларын кинилэр оҕолоругар сиэннэригэр уонна көлөнтө көлүнэ бу суруллубут суоруллубат диэн бэргэн этиини тутуһан кинилэр өйдөбүнньүк быһыытынан хааллардылар бу манна биһиилэбитигэр барыта кыаллынна диир кыаллыбат ол гынан баран өссө даҕаны элбэх дьон ахтыыта инникитин даҕаны киирэр киирэр кэлин кинигэ тахсара буоллар диэн баҕа санаалаахпыт. Тоҕо диэтэххэ, хас биирдэ киһи орон ааспыт олоҕо симбир суруллан, туора бэлиэҕэ хаалара хайаан да наадалаах. Итини туран итини этэн туран мин бу бииргэ үлэлэспит уонна аҕа табаарыспар Анатолий Петровичка Саргылана Алексеевнаҕа тус бэйэм дириҥ махталбын, көмөлөрүн иһин биллэрэбин. Уонна инникитин даҕаны бу дьик үлэлииргэ хамсыырга бэдэммин диэтиэхпин баҕарабын онтон сэрии кэмин оҕолоругар бу сотору кыайыы кыайыы үөрүүлээх күнэ буолуоҕа төһө даҕаны бу аан дойду үрдүнэн хамсык дьаҥа сабардаан турдар оннор буолуоҕа ыараханы ааспыт дьоннор бу күнү иһин биир хара уулаах үөрүүлээх көрсөллөр. Бу кинигэҕэ мындах көмөлөспүппүн кэпсиим. Офиска өлөр олордохпута арай кэл да кэл буолар бары кумааҕы тутуулаахтар унааны тоҥсуйа-тоҥсуйа кэлэллэр. Ону тахсаммын өҥөйөбүн эһи туохха кэллигит биһи туох статья аҕаллыбыт дииллэр эрии кэмин оҕолоро диэн Анатолий Петрович хомуйар диэтилэр

Мен онно да ис улахан туубар киирсэ илик этим, бастаан ону хөп диэтим. Дэ хөп диэбитим кэнниттэн уже администрацияларынан иин ыыталаатыбыт. Доннор хин бары сөп диэннэр ылыннылар. Жол курдук этимин ис хоһооно инник. Онон чабы киниге тахсыбытыр наха үөрдүбүт. Особенноттан Анатолий Петрович буолу, сайыны быһа күттүбүт. Бу ыарыы туран наха конечно, наһаа тутта. Тонон бары үлэлээбит дьоннорго махтал. Наһаа үчүгэй кинигэ. Үтүө күнүнэн ханнык баҕарар кинигэ таххарыгар улахан үлэттэн таххар бу мин билигин тутан турар кинигэм сэрии кэмин оҕолоро диэн ити былырыын Оттон биһиги бары бэккэ билэ былырыын Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сыл этэнньигинэн ааспыт сылга Хаҥалас улууһа бу сэрии тиэмэтигэр хаттах эрийэ барбытын уонна хаттах дьон барахсаттар, хахала барахсаттар сэригилэн охтубуттарын, үлэлээбиттэрин, хамсаабыттарын туһунан элбэх кинигэ таҕыста. Барыта биэс кинигэни таһаардыбыт. Хаҥаластыбыгар Ону мин этиэм этэ бу сэрии кэмин оҕолоро диэн өссө манна үксэ киирбэтэ тоҕо диэтэххинэ хэриг оттон оҕолоро элбэхтэр мин махталбын тиэрдиэм этэ бу бу кинигэни тэрийиигэ үлэлээбит уна хамсаабыт дьиннээхтик дьоҥҥо сылдьан интервьюбут уонна материалын хомуйбут Иван Егоровка уонна Анатолий Харлампьевка кинигэ тахыыта бастаан биһиги хыл хаалынытыгар глава ол хаана Борисов этэ Федор Михайловичка хоругуруйбуппут, онтон бэтэрээннэр, сэбиэт бэтэрээн, бэтэрээннэр һэбиэттэр мунньаҕар көрөн бараммыт глава атыттан нэһилиэктэргэ, Уулаҕас нэһилиэккэ хоругуталаабыппыт. Онон тэрээһин үлэтигэр оттон кинигэни этэбинэ, биир киһи киһи оҥорбот улахан түмсүүлээх үлэттэн таххар, онон мин наһаа астынабын бу сэрии кэмин оҕолоро диэҥҥэ үрдээҕин үлэлэспит дьоҥҥо. Уонна махтаныам этэ өссө төгүл биһиги тэрээһиннээхпититтэн. Курук ыыппыппыт онно нэһилиэк уон аҕыс сэбиэтин бэтэрээнэ сэбиэттэрин бэрэссэдээтэллэрэ куругу туппуттара уонна үрдээҕин үлэлээбиттэрэ. Ону кэлэннэр бу Анатолий Уонна Иван Уйгуровтар Калядина материалын хомуйаннар үрдээх түргэни оҥордулар. Маннык бу үчүгэй маннык үчүгэй кинигэни бу этэргэ да аҕыс ыйы таһаара дьэ уустуктардаах. Кинилэр оннук оҥорона таардылар. Улууска биһиги культура управлениета чахчы духовнай ханаалаах өйдөөх кыргыттар үлэлиир дьыллар. Онон мин кыдьаҕас Киһи быһыытынан этиэм этэ, махталбын тиэрдэбин Бурсахаева Владимировна Громовой уонна кини хамаандатыгар барыта үрдээх эрчимнээх уонна тахсыылаах кыргыттар үлэлии сылдьаллар. Онон дьэ маладьыастар. Өссө төгүл этиэм этэ, мин бу бүтээри туран махталбын тиэрдиэм этэ улуус главатыгар уонна кини бу управление ньуччулуу эттэххэ, культура и биллэн турар хаамыылаах духовности. Онон бу духовноска баҕас бу чахчы дьиннээх кинигэ таҕыста. Мин бэйэм сэрии күн төрөөбүппүн. Ол аата бэс ыйын сүүрбэкки күнүгэр 1904-1 сыллаахха. Онон ити сэрии кэннинээҕи уон кэми үчүгэйдик өйдүүбүн. Ол кэмҥэ мин сэрии төрдө эмиэ сыллааҕы бүппүт буоллаҕына, онно түөртээх, онтон биир убайым эргилиэтэр уонна биэстээх уол ону өйдүүбүн, олох үчүгэйдик өйдүүбүн итигирдик. Аҕам мэндэ кэпсиир буолар этэ, бу сэрии биһиэхэ олус куһан соттуктаах кэм буолан ааста диэн Харитонов аймахтартан ити тойон арыыттан, Бөтүкэт дэриэбинэтиттэн, биир дэриэбинэтиттэн, биһигиттэн аҕыс киһи ыҥырыллыбыт. Эриигэ онтон сэттигэ, сэттэтэ арҕаа пуруона барбыттартан ким дэргиллибэтэх. Йолус туох эбит, ыарахан эбит билин санаатахха. Онон ити сэрии ыартыына биһиэхэ Улаҕаны оқубута, аһаҥалыы оҕосойу анааны дукпута диэтэхпинэ олох алҕаһаабатын буолуо. Биһи уойбут туохха Япон сиритигэр силлибит буолан, онон тыыннааҕар кэллибитэ. Ону даҕаны кини кэлбитин кэннэ эмиэ өллө диэн телеграмма кэлбитэ. Ол кэлбитин кэнниттэ хайдах дьоннум онно хайдах буолуохтарын мин сатаа санаабаппын. Онтон ити һэрии ыылларыгар туох да олус ыарахан буоллаҕа диэн. Ол иһин биһигини оччотооҕу аҕыспыт буолла даҕаны, тоҕус сааспыт буолла да оҕус сиэттирэ, оҕус сиэтиитэ диэн баарыта урут. Онон оҕус сиэтэн окко үлэлээбитим, ордук саныыбын. Онтон биир өттүттэн санаатахха, оччоҕо үлэлиир эмиэ өһөм эбит, тоҕо? Аһылык олох суох этэ. Уу хааһыннан аһыыр этибит. Ол мин аҕам инбэлиит, икки хараанан көрбөх буолан ийэм соҕотоон үлэлиир. Онон туох да дохуотунан урутулларыллар үлэлээтэххинэ аһынан, үөлүнэн, арыынан биһиэхэ дуоннаах олох кэлбэт. Бүтэ хаалар. Онон буоллааны дьэ хаһыҥнаабыт бурдук тугунан, яруса бурдугунан туохтуллар хаамарбыттар онтукта хаа буолбат уу сиҥэ курдук күп күө хаба куһаан да этэ ону курдук өйдүүбүн Онон кэлин үлэлиир буоламмыт сэрии кэнниттэн ити ону нуорма диэн биэрэллэр. Ол нуорма боллооччу эмиэ өлүү кэллэҕинэ эмиэ арыйа эбиллэммит. Туохтуруол иһин билин Елаҕа бу уолта аччыктаан мүчаары гында диэн ыраах аймахтарбар эдьиийбэр дуу, таайбар дуу ыыталлар. Ол онно бараммын арыы, онно кинилэр өлүү буоланнар арыылаах кылыа билин сиэтэллэр. өссө баар биир эмит куһуок эти кырбас эти кэһиилээн ыыттах да уйалыы буолар этэ. Онон ити эрии кэмин уонна кэннилээх кэмнэри үрдээх үчүгэйдүгөйдүүбүн. Ол туһунан ити дьоҥҥо кэпсээбитим даҕаны, уһуруйбутум даҕаны. Онон бу мин Анатолий Харлампьев уонна Уйбаан Уйгура кинигэлэр таххыбытын туох түһүрдээн сэргии уонна үөрэ көрүстүм. Ол аата туох да умнуллубат, ким да умнуллубат диэн ити курдук. Баран иһэр баран аны билигин биһи Эрикэнин оҕолорбут оҕолорун итини аныахтарахтыахтара турдаҕа. Көлүөнэ халҕанан баран иһэр итирдик. Мин тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн икки сыллаахха сүүрбэкки атырдьаҕыйыгар сыһыла төрөөбүтүм атырдьаҕыйыгар тойон арыыга ийэм соҕотох партиялаах Едисеева Александра Александровна диэн кини Өктөөп суола холкуоска доярканнан үлэлээбитэ ХСР-да Хараҥаттан киэһэ хараҥаны ыпсаран үлэлиир буолаллар ол кэмҥэ онно сэрии бириэмэтигэр кини бииргэ төрөөбүт быраата Едисеев Александр, Семен Александрович уонна бииргэ төрөөбүт балтын кэргэнэ Иван Кириллин диэн бараннар сэриигэ онно өлбүттэрэ. Инньэ гынан кини бииргэ төрөөбүт балта Кириллина, Екатерина Александровна таһаҕас таһааһыныгар ити илин эҥэргэ Чурапчыннаан, Тааттаннаан аты көлүйэн бэйэтэ сылдьан таһыыга сылдьыбыт. Ол иһин кини балтын оҕолорун, бэйэтин икки оҕотун, балта үс оҕолоох этэ. Онтон бэйэтин быраатын уонна Оттон эбэбит олох суорҕан тэллэх киһитэ буолан сытар этэ. Ону көрөн эһэм холкуоска бостугунан игин үлэлэһэр этэ. Ол курдук кини олоҕо сүрдээх ыараханнык. Ол гынан баран биһитини аччыктаппакка үлэлээн-хамнаан һырсыннарбыта диибин. Урукку дьоннор атах төбөбүтүттэн атахпытыгар дылы таҥаспытын барытын бэйэлэрэ тигэллэр этэ уонна кыра бурдук сыыһа буллахтарына ону ыарахан баҕайы маннык таас суоруна баар этэ онно мин көмөлөһө сатааммын күнү ыһыкта ону тиниктэһэрбин өйдүүбүн уонна оттон атахпыт таҥаһын тириини хатараннар кыһыахтаан курдан ону эмиэ таккыга имитэннэр атах таҥаһын тигэллэр тигэрэтэ ийэм оҕотоҕун оттон ол курдук кини кыһыҥҥы таҥаспытын хайыҥҥы өсө түүппүлэ оһуордаан барыбытыгар оһуордаах түүппүлэ тигэр оһуордаан тигэрэтэ уолаттарга эмиэ ол курдук дьэ ыһыахпытын сүрдээҕин кэтэһэр буолар этибит саҥа таҥаһы таҥнаары миэхэ оттон платье ырбааҕа тигэрин өйдүүбүн хаҥаны итирдик оттон ити улааппыт алта оҕоттон түөрдэ түөлээх үлэһиттэр буолбуттара норуот хаһаайыстыбатын араас салаатыгар убайым холобур норуот хаһаайыстыбатын Егор Петровичтеен онтон Кириллин полковник буолбута Ити балтын уола уонна балтын ол эдьиийэ ол уол эдьиийэ кини буоллаҕына үчүгэй туох норуот үөрэҕэр иитин эмиэ үтүөлээх үлэһитэ буолбута. Ити курдук чэ үчүгэй үлэһиттэр таххыбыттара диэммин ону ити кэпсиибит. Кыайыы сылларыгар анаан биһиги улууспутугар ветерааннарга сэрии сылларын оҕолоругар алта кинигэ таҕыста. Бу кинигэлэргэ көмө күүс буолбут нэһилиэк баһылыктарга баһылыктара уонна кырдьаҕастар сэбиэттэрин сэбиэттэрин үлэлэрэ буолар. Бу кинигэ эдэр ыччаппытыгар кинилэр дьонноро, аймахтара сэрии бириэмэтигэр хайдах үлэлээн-хамсаан кэлбиттэрин туһунан кэпсэнэллэр. Бу эдэр ыччаттарга уопсайынан кинилэр бу үчүгэй олоххо олорор тустарыгар барбыт үлэлэр. Кыра эрдэхтэриттэн оҕус сиэтэн, сир хоруттаран, бу кинилэр убайдара, эдьиийдэрэ, эбэлэрэ үлэлэрин туһунан биллиннэр-көрдүннэр диэн улахан үтүөлээх кинигэ буоланнар. Холобур, мин аҕам сириттэн кэлэригэр саҥа төрөөбүт оҕо буолабын уонна буоллаҕына аҕам Дьэ ийэм кэпсииринэн аҕам икки баттыкка өйөнөн кэлбит уонна буоллаҕына бу сэрииттэн ылбыт баастарыттан мин алталаахпар, быраатым үстээҕэр, эдьиим уон биирдээҕэр бу орто дойдуттан күрэммитэ. Ол кэнниттэн биһигини ийэбит соҕотоҕун ииппитэ. Кини муоста уһуйан үлэлиир бириэмэтигэр мин сэттэлээх киһи олоппос туруоран быыл хотон көмөлөһөр этим. Уонна оттон бастайаанна ийэбитигэр көмөлөһө иитиллибит дьоммут. Холобур, оскуола үөннэн сылдьан, үрдүк кылаастар үөннэ сылдьан, кирзоводка бараммын үлэлээн, хаччыланан, Учебник уонна ааҕар кинигэ атыылаһар этибит. Ол иннинэ өссө кыра эрдэхпитинэ хата маҕаһыыннар күтэр, моҕотой тириитин тутан тутар буоланнар биэс хаччыга киинэҕэ сылдьар буолар этибит. Оннук бу кинигэлэр Биһиги көлүөнэ, эдэр көлүөнэлэрбитигэр наһаа туһалаах буолуо, онон буоллаҕына махталы биллэрэбин бу таһаарбыт дьоннорго. Хомуурунньугу таһаттарбыт Анатолий Петровичка, Иван Афанасьевичка, Саргылаана Алексеевнаҕа махталбытын тиэрдэбит. Кинигэ өссө үйэлээх буолан, үтүө дьыала салҕаныа, үүнэр көлүөнэҕэ өйдөбүнньүк буолуо диэн эрэнэбит. Нэһилиэк баһылыктарыгар материаллары хомуйууга көмөлөспүт бары биир дойдулаахтарбытыгар дириҥ махталбытын тиэрдэбит. Үлэ бэтэрээннэригэр, сэрии кэмин оҕолоругар Баҕарабыт кытаанах доруобуйаны, сүүс саас кытыар диэри сүһүөххүт үрдүгэр сылдьыҥ, ыраас халлааны, хаһан да сэрии хатыламматын, кэнчээри ыччаттаргыт эһиги сүбэҕитин ылынан үтүө дьон буола үүннүннэр.